Mba'eichajoaitépa hína ha'e peẽme kuri ñaimiãjeýtama oñondive en las redes a través del youtub, ajeure perdón y disculpa a los amigos aretei po abandona kuri ha ko'ág̃a a retoma che jey pende día ajapo peteĩ resumen un poquito ajado de cada capítulo de la Biblia cada semana. Ko árape ajapose pende ndive peteĩ resumen mbykymi. Aipota emokyre'ỹ ótro ñande rapichakuéra avei oñesuskriri hag̃ua la ñande kanál de Youtúbe ikatuag̃uáicha ñamultiplika jaho la esperánsa ñande rapicha rekoveve. Ko kapítulo kínse del evanhélio de Lucásngo omombe'u ñandéve tre parávola, tre ñembojoja. Peteĩ omombe'u ñande pe ovecha rehegua oñeperde va'ekue, ha pe pastór oheja va'ekue noventa y nueve la hape la redílpe la korrálpe ha oho oheka pe peteĩmi okañy va'ekue. Ha upépe omombe'u ñandéve peteĩ monéda ho'a'akue, peteĩ ógape ha la kuñakarai ñepyrũ oheka. Ha upépe omombe'u ñandéve pe tapichápe menor de edad, pe karai oreko va'ekue mokõi ta'ýra ha pe ita'ýra michĩve ojerure hag̃ua la ipárte la itúape ha osẽ oho oñeme'ẽ chupe ha oho malgastapaite la ipláta. Umía umi parábola de la japosi ñandéve peteĩ resumen mbykymi extraído del capítulo dieciséis, del, perdón, del capítulo quince del Evangelio de Lucas, el versículo siete, diez y veinticuatro. He'i ñandéve péicha ko versículo siete. refiriéndose a la oveja perdida ojetopárõguare. Jesús he'i péicha, Ha'e peẽme, péicha avei oĩveha vy'a yvágape peteĩ angaipa apoha hembiapovaikuégui oñembyasy rehe, noventa y nueve heko jojávagui oikotevẽ'ỹva oñembyasýgui. Mba'ére la ojevy'a? Ko'ápe noventa y nueve oĩ oĩ la tapépe la ovecha, ha peteĩ ojevy jey ha upéva avei vy'a, moõ oĩ la vy'a yvágape ha mávai ku la yvágape la ovy'a. Ha pépe ovy'a los ángeles, ovy'a Jesús, ovy'a el Padre, tódo, tódo júnto. Ha he'íko refiriéndose a la. Pe kuña okañy avei chugui pe imoneda, he'i ko versíkulo diéspe del kapítulo kínsepe avei péicha, Ha'e peẽme, péicha avei oĩ vy'a Tupã remimboykuéra apytépe peteĩ angaipa apoha ohejáva hembiapo vai rehe. Ko'ápe. Ko moneda perdida ojetopa, ha pe kuñakãai ohenói la ivesinokuérape ovy'apa ykére otopa la imoneda. Ha pe yvape ári oĩháicha vy'a yvágape oĩva ivy'a, lo ángelekuéra ovy'a joa. Pórke, pórke he'i Jesúspe Jesús, Nde ko yvagakue reheka la yvyporakuérape, ha ko'ág̃a peteĩ pekadórma oñearrepenti pórke ne espíritu sánto omyangekue ichupe ha'ekuéra ohendu la ne llamádo ha ko'ág̃a ojevy jey ne rendápe, ha upévare oĩ la vy'a añetete la yvága. Péro iñinteresantevéva ko'ápe oĩ ko tercer káso de la parábola del hijo pródigo. Ha he'i ñandéve ko versíkulo veinticuatro, ko'ág̃a la túa voi la ovy'áva ko'ápe. Ha he'i péicha la túa, Ko che ra'y kóva omanóma vekue ha oikove jevy, okañy va'ekue ha ou jey, ha oñepyrũ hikuái pe vy'a guasu. Má la ovy'a guasu hag̃ua, ovy'a. Tódo lo il personál de éste pádre de família, ha'e og̃uahẽvo la ita'ýra momby'ymígui ohecha chupe osẽ ohumoitĩ oañuã chupe, ovesa chupe, ha ojapo la fiésta ko'áko che ra'y omano ma'akue ha ko'ág̃a orresusita ojevy jey la tapépe oguejevy jey la che róga. Ajépango iñimportánte ko'ã leksión. Peteĩ ovecha ojevy ojetopa haguére ojevy'a, peteĩ monéda ojetopa haguére ojevy'a ha peteĩ tapicha ojevy haguére ovy'a el túape oĩ peteĩ ndovy'ái va'ekue pe el ermáno majór. Upéva ojekeha la itóape he'i, Che ngoroseri tódo el tiémpo, ha nde ni peteĩ kavara ra'y nderejukái hese hag̃ua ha ko nde ra'y odesperdisiapa va'ekuépe omarã ejuka peteĩ vaka ra'y kyrỹi ha ejapo fiésta. Ha pe túa he'i, Ko nde nermánoko ángo omanómava'ekue, oñehundímava'ekue ha ojevyjey, javy'ákena hendive. Ha nde ha chéngo che angirũ ñiporã javy'ái la Ñandejára ndive la ha'e oiméramo orreskata la ñande rapichápe. Aníkena etei japensa ke ñande jaha jeýma hague mombyretei oja'áma hague pypukuetei ha upépe ndaikatumo'ãiha ñande jarapo ñande rupyty. Taha'e ha'ehápe la ja'a. ha taha'e ha'ehápe la mombyry jaha, upépe ñande jajapo ñanderupytýta. Jajehupytykántena avei upe ikatu haguéicha ñaneañuã, ñanemopu'ã, ñanemokyre'ỹ, ñanemombarete, ñanemohesãi ñande guereko vy'a apópe ijyke heko yvy ape ári. Ñañemoĩmbíkena ipópe ko árape, ko semána pyahu ñamoñepyrũ hína ikatu haguéicha jaiko py'a rorýpe ko yvy ape ári. Chepojopy ha cheañuã nde g̃uarã ha Ñandejára jehovasa aíta nemoirũ ko árape.